L-għaliex, illum miegħu Mark Bajada, binu Mark Bajada.
Mela, Mark Bajjad huwa persuna pjuttost trankwilla, però ovvjament ikolli l-mumenti tiegħi wkoll. Naħseb li jiena persuna li nisma' ħafna, però nisma' biex biex nifhem. Persuna li forsi dejjem lest biex inkun hemm għal ħaddieħor, jiġifieri nħobb ngħin, inħobb nara li ħaddieħor jekk ikollu bżonni dejjem ħa jsibni, ħa ngħid hekk. Persuna li nħobb ukoll lili nnifsi, jiġifieri nieħu ħsieb tiegħi nnifsi billi nagħmel ftit eżerċizzju, niekol tajjeb, u kultant nieħu xi tazza nbid tajba wkoll. Nieħu pjaċir ħafna bil-kumpanija ta' ħbieb sinċiera, nidħku xi daħqa kultant ukoll. Però mbagħad bniedem hu mbagħad ħabrieki ħafna wkoll, jiġifieri nirsisti ħafna fix-xogħol, dejjem lest biex Nisfida lili nnifsi, nara x'inhuma l-opportunitajiet ta' bidliet, ma nibżax nieħu riskji, ma niddejjaq xejn anzi, però fl-istess ħin imbagħad dejjem ngħallem lil ta' madwari, dejjem nara li ħaddieħor ikun tajjeb jew aħjar minni sabiex jien ovvjament ma nkunx indispensabbli. Allora l-għaliex tiegħek x'inhi il-purpose tiegħek? Mela, l-għaliex tiegħi jiena llum il-ġurnata ħanalaq kważi 35 sena fid-dinja tan-negozju, però l-għaliex tiegħi beda mill-bidunet. Jiġifieri dejjem kelli drive intrinsika li Dejjem irrid inġib bidla, dejjem irrid nagħmel xi ħaġa differenti. Jiġifieri dak li kien normali li huwa negozju mainstream normali ma kienx ma kienx jeċitani, ma kienx jinteressani. Jiġifieri dejjem irrid nara li dak li nagħmel nagħmel impatt pożittiv fuq il-ħajja tan-nies u ta' madwari. Ovvjament fuq skala żgħira għaliex aħna Malta hija gżira żgħira, però nemmen li fil-proċess, mhux ħa ngħid li ma kienx hemm nies li forsi dejjaqthom ukoll b'li għamiltha, Imma naħseb illi fil-proċess tal-għaliex dejjem rajt u ffokajt illi kważi kważi jkun l-ewwel ħaġa fejn jiena nibni l-mudell tan-negozju fuqu u mhux bil-kontra. Ok. Jiġifieri il-purpose dejjem żammejtha ċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tiegħek fejn jidħol in-negozju. Ekku.
Dejjem kienet fiċ-ċentru il-għaliex l-ewwel qabel kollox lili tini enerġija pożittiva. Jiġifieri l-fatt li inti Qed tagħmel negozju, qed tagħmel negozju jista' jkun kbir ukoll, però fl-istess ħin inti qed tagħmel impatt fuq nies li huma vulnerabbli jew nies li jew soċjetà li hemm nies li għandhom bżonn ċertu affarijiet. Jistgħu jkunu minn affarijiet soċjali ħafna, ideat fejn nistgħu ngħinu anzjani jew ideat fejn nistgħu ngħinu nies li huma vulnerabbli, kif ukoll ideat li huma teknoloġiċi ħafna, jiġifieri fejn tidħol robotika, fejn jidħlu affarijiet oħra, jiġifieri jiena l-ispektrum ta' negozju tiegħi huwa wiesa' ħafna. Imma dejjem hemm dak l-iskop. Tħoss li f'ħajtek wasalt fejn xtaqt? Eh, ara, illum il-ġurnata naħseb qisu ħajti l-vjaġġ, it-traġitt biex ngħid hekk, minn mindu bdejt sal-lum, Inbidel ħafna. Jiġifieri fil-bidu kien iffukat fuq li tagħmel il-flus, li tagħmel biżżejjed flus biex inti tista' tagħti sostenn lill-familja tiegħek diretta l-ewwel, lill-mara u lit-tfal tiegħi. U mbagħad jibda bil-mod il-mod jitwessa', jkollok iżjed ċans li tesperimenta, li tiskopri lilek innifsek ukoll għax dan huwa proċess minnu nnifsu li inti tiskopri lilek innifsek, li ħafna mid-drabi ma nagħtux kasha bħala nies. u dejjem inbdilt, biex ngħid hekk, mal-eżiġenzi tiegħi u tan-negozju tiegħi. Jiġifieri illum il-ġurnata nara lili nnifsi li l-milja tiegħi lħaqtha f'ħafna affarijiet, jiġifieri in kwantu ta' affarijiet li stajt nagħmel, nemmen li nista' nagħmel iżjed, però b'mod differenti. Jiġifieri minflok jiena nkun fiċ-ċentru ta' dak l-operat jew fiċ-ċentru ta' dak il-ħsieb, jiena nkun il-promotur jew inkella il-persuna wara l-kwinti li nibbotta lil dak il-persuna jew lil dak il-tim biex ikun successful ukoll. U nispera li nagħmel ħafna nies li jkomplu bl-ideal tiegħi wkoll. U allura hemmhekk x'inhu s-sodisfazzjon li inti qed tgħin lil xi ħadd minn wara l-kwinti? Meta inti qed toħloq xi ħaġa inti u tkun involut fl-operat qed nifhem li s-sodisfazzjon huwa li qed tikkrea xi ħaġa li qed tara n-nies li tant togħġbhom li qed jinvestu fiha. Meta inti qed wara l-kwinti, kif inhu differenti bħala sodisfazzjon? Ifhem, id-dinamika tinbidel ħafna, ġifieri meta jiena kelli 20, 30 sena ridt nipprova lili nnifsi, lil ħaddieħor, jiġifieri ridt li jiena nkun fil-ċentru, jiġifieri ridt li nara li dak li jkun jgħid eħe, però din għamilha Mark Bajada. Forsi ż-żmien u mbagħad maż-żmien tibda tinbidel, jiġifieri inti il-maturità, iż-żmien jgħallmek ħafna, jagħtik ħafna esperjenza u wisdom Li, eħe, forsi waħdi kont nagħmel ċertu ammont ta' proġetti, illum il-ġurnata bit-tim, u jien ovvjament ħadt naqra s-siġġu ta' wara, nagħmlu ħafna iżjed affarijiet. Eħe, jiġifieri minn dak l-aspett naħseb illi llum ma tantx għadni nagħti kas li jiena nkun fiċ-ċentru, biex inkun onest. Fil-fatt li qed tara li ħaddieħor jieħu ħsieb iktar, hu qed ikabbar l-affarijiet u inti qed tkun hemmhekk bħala l-mentor tagħhom u s-supporter tagħhom, le? Hekk hu, qed tiddirezzjona ftit minn wara l-kwinti. Hekk hu.
Mark t'għoxrin sena, Mark illum. L-iktar żmien diffiċli li għaddejt minnu, x'kien? Ara, żminijiet diffiċli kienu, għadhom u jibqgħu, ovvjament jieħu dimen, jieħdu dimensjoni u dinamika differenti. Jiġifieri meta jien għalija kelli għoxrin sena, kien hemm mumenti ħafna drabi ta' qtigħ ta' qalb. Jiġifieri ħafna nies jaħsbu li persuna li jkollha ċertu suċċessi fil-ħajja tkun kollox perfett. Mhuwiex il-każ, bl-iktar mod assolut. Anzi, jiena ngħid iktar ma persuna jieħu żbalji, U iktar ma persuna jkollu esperjenzi forsi anka negattivi fil-ħajja, iżjed jgħallmuh. L-ideali hija li tagħmilhom meta tkun żgħir. Il-għaliex inti l-iżball ikun żgħir u r-riperkussjonijiet forsi jkunu naqra inqas. Meta inti tagħmel żbalji kbar u mbagħad ovvjament ir-riperkussjonijiet se jkunu ikbar. Però naħseb il-proċess, u dinha semmitha kif semmejt l-ewwel, is-self-discovery li inti tiskopri lek innifsek, inti dejjem isek trid tkun tikka żgħira tieħu riskju f'ċertu affarijiet għax inkella ma tagħmel xejn. Jiġifieri ħajja mingħajr riskji dejjem ħa tibqa' żżommok lura. Jiġifieri imma trid tieħu riskji li huma kalkulati, jiġifieri llum il-ġurnata r-riskji li nieħu llum huma ferm aktar artikulati għaliex ovvjament hemm tim ta' nies li warajja li janalizzaw ħafna affarijiet. Meta kont t'għoxrin sena ovvjament kull daqqa li kont nieħu fuq subgħajja kont ngħid ajma jien. Imma naħseb illi I don't regret, ġi m'għandix l-ebda, bl-ebda mod jew forma, mument fejn jiena ngħid kelli esperjenza illi, illi, illi dejqitni.
Ġifieri insomma x'jgħinek tagħmel deċiżjonijiet? Meta tiġi biex tagħmel deċiżjoni anke f'daw is-snin kollha, x'jgħinek tagħmel deċiżjoni? Ara, illum, illum wara ħafna ħafna snin ovvjament fin-negozju, però iktar milli fin-negozju, fil-ħajja, tajjeb, jiena min jafni jaf li jiena osservatur tajjeb ħafna. Jiġifieri jiena nisma', nisma' biex nifhem, però osservatur tajjeb. Jiġifieri jiena Dik għalija hija importanti ħafna. Però dejjem ikolli d-dubju miegħi. Ġifieri f'kull deċiżjoni li nieħu jiena m'iniex prużuntuż kważi kważi inkun dak il-persuna li niċċalinġja, li nisfida l-pożittività kollha. Jiġifieri d-dubju huwa importanti li inti. Li taħseb fil-ħażin.
Li taħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqosx, kif ngħidu bil-Malti. Jiġifieri tajjeb li inti tkun qed tieħu du riskju, però fl-istess ħin trid toqgħod attent illi ovvjament ma tuħux ħafna żbalji fil-ħajja. Jiġifieri jkun riskju kkalkulat fil-verità. Riskju kkalkulat. Mhux xi ħaġa li ħa tagħmel b'emozzjoni li tixtieq tagħmel xi ħaġa taqbad tidħol għaliha, imma l-ewwel ħa taħseb u ħa tara kif jista' jmur ħażin. Ekku. Naħseb li Naqra żgħir il-musmar. Jiena ma nagħmilx negozju b'emozzjoni jew inkella bi sfida. Dik hija importanti ħafna. Jiġifieri jiena l-emozzjoni hija importanti biex inti tengageja f'ċertu affarijiet, vuol dir li inti li tħoss li tempatizza ma' dak is-segment ta' soċjetà jew ma' dak in-nies li huma vulnerabbli huwa importanti ħafna. Però mbagħad tidħol f'modalità oħra fejn inti trid taħseb biex tagħmel xi ħaġa li one hija tajba u two hija sostenibbli. Semmejt bi sfida. X'jiġifieri? Eħe, ħafna mid-drabi, ħafna mid-drabi naraw ħafna negozji li jibdew b'impika, ħa npoġġuha hekk iktar milli bi sfida, jew bi sfida miegħu nnifsu jew magħha nnifisha li jien jirnexxieli għax xi ħadd ieħor irnexxielu. Però li wieħed irid jara huma minn xiex ikun għaddej dak il-persuna u x'hemm f'dak il-persuna. Jiġifieri d-diffikultajiet ħafna mid-drabi bħalma naraw illum fuq Facebook, jiġifieri tara ħafna nies illi timmaġina ċertu pożittività, ċertu kuntentezza, metra fil-verità jkun hemm diffikultajiet kbar. Ġesù qed tgħid meta eżempju jien għandi kompetitur u beda xi ħaġa hu biex nisfida lilu jew biex nikkompeti miegħu bla bla analiżi naqbad nidħol għal parti mill-market li jiena forsi ma eżaminajx sew dik li qed tgħid inti dik tevita. Ekku, kemm jista' jkun evita.
Hija dejjem faċli għax naħseb jiena emozzjoni jkollok jekk inti speċjalment għandek in-negozju li huwa tal-qalbek. Meta hemm kompetitur bla ma titħa jaffettwa l-emozzjoni tiegħek lejn il-market u lejn in-negozju tiegħek stess, allura Ara, jiena min jafni jaf min jafni sewwa jaf li jiena karattru Ferm, imma fier ħafna. U għandi kultant faċċata ta' xi ħadd li jarani bħala persuna li li m'iniex iebes, biex ngħid hekk. Iktar milli iebes naħseb inħobb inkun professjonali kemm jista' jkun. Però mbagħad qalbi żgħira, jiġifieri jiena dejjem dejjem niftakar minn fejn bdejt jien, id-diffikultajiet. Allura meta nara persuna nara f'dak il-persuna id-diffikultajiet u t-tbatijiet li jista' jkun għaddej minnhom. So, nifhmu, nenpatizza u għextha. Jiġifieri jiena n-negozju bdejtu jiena minn xejn, allura d-diffikultajiet kollha laqgħathom. Tifhem? Għax ħafna negozjanti jitkellmu fuq il, speċjalment l-ewwel negozju tagħhom qisu kważi qisu t-tarbija tagħhom. Allura l-mod kif jipproteġuha, jien ninnota anke negozjanti naħdem magħhom jiena qishom jibdew B'dak l-entużjażmu fil-bidu jkun hemm ħafna biża' wkoll u kultant ikun hemm min jidħol għal xi ħaġa bl-emozzjoni imma mbagħad meta jibdew jiġu l-problemi jibda jgħaddi mumenti li wieħed jaqta' qalbu. Jiġi stadju fejn qed timpjega nies għall-ewwel darba allura qisek għandek dal-baby u qed tagħżel xi ħadd li jieħu ħsiebu kemm għandek tafdah jew le. Dawn l-affarijiet, meta għaddejt għaddejt minnhom inti l-ewwel ħaġa u meta għaddejt minnhom. Kif Eh. kif tista' tkun bla emozzjoni meta tgħaddi minn dawn l-affarijiet? Ara, fil- fil-bidu il- il- il- hekk il- em, dejjem ħassejtni em, imbeżża, inkwetat, ħanpoġġiha hekk. U fil-fatt jiena persuna li nafda bil-mod, ma nafdax malajr. Jiġifieri nħobb li l-ewwel nifhem, nidra 'l dak il-persuna, nara nkun ċert, naf fiċ-ċert illi se jkun qed jagħmel xi ħaġa aħjar minni jekk jista' jkun, mhux bħali. Mhijiex faċli, mhijiex faċli. Allura jien ikolli ħafna mid-drabi naċċetta illi dak li jiena forsi kont nagħmel b'ċertu passjoni, b'ċertu engagement, illum forsi naqas dak, irridu nifhmuha, il-għaliex dik hija jew dik kienet il-ħolma tiegħi u mhux ta' dak il-persuna li qed imexxiha. Jista' jkun illi forsi dak il-persuna ma jkollux il-connection għax ovvjament ma jkollux interess finanzarju fija wkoll. So, Hemm ħafna aspetti, hemm ħafna faċċati, però iva, ikun hemm mumenti fejn fejn inkun nixtieq nagħmel iżjed u ma nagħmilx proprju għalhekk jalla għaliex ma jkollix nies li li iżjed madwari jew ma nistax ngħabbi iżjed fuq in-nies ta' madwari biex nagħmel xi ħaġa iżjed. Ikun hemm ħafna minn dawk il-mumenti, iva. Remek jisek biex tieħu ħsieb it-tim tiegħek, tirrifjuta opportunitajiet għax tgħid ismani, bħalissa għandi bżonn nieħu ħsieb it-tim tiegħi ma nistax nitfa' iktar fuq. Ħafna drabi, anzi, ħafna drabi. Għax once li inti tkun f'dan f'dawn is-setturi mbagħad inti tiġi espost u ovvjament in-nies jaraw fik persuna li tista' żżid valur bħala għaqda kummerċjali, però ovvjament trid tillimita wkoll li tgħid isma' jiena ma rridx nispiċċa mbagħad għandi persuna tant ħanabbieħ li se nispiċċa noħloqlu problema mbagħad. Mhux hekk? Inti tgħid fuq f'ċertu intervisti għad li l-għodda essenzjali għan-negozju hija l-kumpass morali. Meta nitkellem man-nies fuq in-negozju, il-maġġoranza tan-nies, speċjalment nies li m'għandhomx negozju, anke nies li għadhom ħajbdew fin-negozju, jgħidulek fil-business min ifotti jirbaħ l-iktar, qisu m'hemmx regoli, anzi jkun hemm min li jgħid meta jagħmel xi ħaġa li mhux etika jew mhux morali, f'drabi jgħid imma it's business. Kważi kważi jiġġustifika L-att li mhux etiku għax huwa business. Kif inti għamilt das-suċċess meta qed tgħid li inti dejjem imxejt b'kumpass morali meta qisu t-twemmin t'hemm barra huwa li trid tkun bla skrupli biex tagħmel suċċess fin-negozju. Ara, jien naħseb illi mhux kulħadd. Probabilment illi l-maġġor parti tan-negozjanti huma huma għandhom kumpass morali, forsi huma l-ftit li li li li m'għandhomx. Però jien naħseb l-ewwel ħaġa, u bħal m'għamilt jien għallimt anke lil nies ta' madwari u lit-tfal tiegħi, hija l-ewwel ħaġa mhux biss fin-negozju, fil-ħajja. fil-ħajja in ġenerali, hija l-kuxjenza tiegħek. Ġifieri jekk inti għamilt xi ħaġa ħażina, inti se tħossok ħażin. Hi x'inhi l-ħaġa, sraqt, weġġajt lil xi ħadd, għamilt x'għamilt, inti dejjem ħa tħossok ħażin. Issa, Jekk inti ħadd tħossok ħażin, idealment ma tagħmilhiex. Jiena nemmen illi kien hemm mumenti, mela ma kienx hemm mumenti li tkun ikollok tentazzjoni biex tagħmel ċertu affarijiet illi bihom forsi taqbeż naqra l-kju? Però nemmen illi dan bħal meta bniedem se jagħmel maratona, il-ħajja hija maratona, hija ġirja. Jekk inti rbaħt il-għaliex Iċ-ċit jgħid, għamilt xi biċċa short cut l-hemm jew 'l hawn. Inta ħa titla' fuq dak il-podium. Ħa tibda tifraħ, però qed fil-verità m'intix qed tifraħ għax irbaħt. Il-midalja se jwaħħluhilek m'għonqok, inti se tirbaħ għal one, imma deep inside inti taf li ma rbaħtx bis-saħħa tiegħek. U dik naħseb hija l-iktar ħaġa importanti. Jiġifieri f'dan il-proċess kollu li inti għamilt xi ħaġa bis-saħħa tiegħek anke jekk ma kontx l-aħjar, Imma inti tkun kuntent b'dak li rnexxielek taċivja. Qisu għandha x'taqsam ħafna mal-growth mindset. Qisu dak li qed tiddiskrivi inti waqt di waqt di l-konverżazzjoni hija li meta tiżbalja minflok issawwat lilek innifsek, taċċetta li tiżbalja jgħidlek li jdu awtokompassjoni mhux hekk iva żbaljajt, nitgħallem minnha biex kemm jista' jkun ma ġax nirrepeti l-istess żball. U anke però hija r-relazzjoni miegħek innifsek li qed tiggwidak. Jiġifieri jiena nista' nagħmel iktar flus jekk nieħu shortcut, però miegħi nnifsi mhux ħanħossni tajjeb li wasalt hemm.
Jiena naħseb hija maturità u hija kobor li wieħed ikun kapaċi jirrealizza l-iżball tiegħu u jammettih. Ma fiha xejn ħażin. Ma fiha xejn. Min ma jiżbaljax, min ma jagħmel xejn. Jiġifieri l-verità hija li inti ikun x'ikun nerġa' ngħid, jiġifieri l-proċess tal-ħajja mhux negozju biss. Kulħadd se jkollu sitwazzjonijiet, aħna ngħidulhom disruptors, jiġifieri jistgħu jkunu fil-ħajja u jistgħu jkunu fix-xogħol. Jiġifieri fejn inti trid tkun kapaċi tifhem, tisma' biex tifhem u tieħu deċiżjonijiet li inti temmen li huma l-aħjar deċiżjoni u l-iktar deċiżjoni li huma fair. Ah, jien naħseb ukoll imma biex wieħed jirraġuna b'dal mod ikun hemm ċertu konfidenza fejn nifsu wkoll. Hija xi ħaġa li minn dejjem kellek jew xi ħaġa li żviluppajt iktar ma bdejt tagħmel suċċess fin-negozju? Le, jiena ma kellix konfidenza fija nnifsi, jiġifieri jiena il-proċess biex ngħidlek tan-negozju iktar evolva maż-żmien. Nerġa' ngħid, jiġifieri kien hemm ħafna failures, kien hemm ħafna drabi fejn jiena kelli diffikultajiet, però kien hemm ħafna aktar suċċessi. Allura jiena dejjem kont, jiena l-karattru tiegħi huwa pożittiv, jiġifieri jiena dejjem nixtieq, jiena nħares lejn it-tazza nofsha mimlija, mhux lejn it-tazza nofsha vojta. Allura dak il-mindset dejjem għeni biex jiena dejjem Infittex it-tajjeb, mhux il-ħażin. Mhux qed ngħid li ma narax il-ħażin, għax narah u narah ħafna. Anzi, għandi għajn għalih biex nagħrfu l-ħażin. Però dejjem nipprova ngħid, ok, ġara li ġara, jiena I'm a very firm believer fejn ngħid, ngħidha ħafna di jiena, min jafni jgħidli vera nismagħha għaxar darbiet kuljum. Everything happens for a reason, anke l-ħażin. L-importanti li dak li li jiġri in jirnexxilna ndawruh f'opportunità, jew f'tagħlim, jew f'esperjenza. Ma jimpurtax anke jekk inti dik il-ħaġa ħażina li ġratlek lilek weġġagħtek, però jekk tista' tgħaddiha 'l ħaddieħor inti frankajtlu milli jerġa' jgħaddi minnha.
Ma tgħid allura li qatt ma kien hemm mument fejn titaqta' qalbek, fejn bdejt tħoss li. U l-aħwa tiegħi, ħafna drabi, ħafna, anke llum, sal-lum il-ġurnata, jiġifieri anke llum, illum stess nista' ngħidlek li jkolli mumenti fejn naqta' qalbi, fejn kważi kważi ngħid iddejjaq, ġbajt pereżempju bil-mod ta' kif qed, illum in-negozju kif qed isir sar diffiċli ħafna. jiġifieri n-nies, il-mod kif qed isir in-negozju in ġenerali, ehm, ħafna taqtigħ ta' qalb li trid tkun reżiljenti u tenaċi. Imma fl-aħħar mill-aħħar jiena persuna bħal kulħadd, jiġifieri għandi s-sentimenti tiegħi, jkolli d-dwejjaq tiegħi, jkolli l-burdata tiegħi wkoll, jiġifieri bħal kulħadd, hux vera? U meta tħossok qed taqta' qalbek, x'jgħinek tibqa' għaddej? Għax hemm, hemm nies, nafu b'nies li meta jħossuhom qed jaqtgħu qalbhom, jieqfu. Il-purpose, il-purpose.
Jiġifieri l-uniku ħaġa, kultant insaqsiha lili nnifsi dil-mistoqsija, interessanti ħafna l-għada kif qed tgħid, il-għaliex Inkun irrid insib dak il-bilanċ bejn l-ammont ta' enerġija li qed nitfa' u għalfejn qed nitfagħha dak l-ammont ta' enerġija u x'qed niggwadanja minnha jien, imma jiena personali, mhux jiena bħala kif jarawni n-nies hemm barra. U ħafna mid-drabi għandna tendenza li nagħmlu ħafna affarijiet fil-ħajja u anke fin-negozju biex naraw li ħaddieħor jarana b'mod pożittiv. Jiena nemmen illi għaddejt minnu dak iż-żmien, jiġifieri ma tantx nagħti kas x'jaħseb ħaddieħor, mur din m'iniex xi wieħed illi ħa nara li xi ħadd jgħid l-aħwa tiegħi jew issa ħalli jgħid xorta, imma jiena ma narihiex, ma nagħtix kasha. Però, eh, naħseb li skop huwa l-iktar ħaġa importanti, eh? Li inti filgħodu tqum mhux sejjer għax-xogħol imma sejjer tagħmel xi ħaġa li biha inti se tkun ta' għajnuna għal ħaddieħor. Hija importanti ħafna dik. Qisu l-fatt li għandek dil-purpose meta għaddej minn żmien diffiċli taf li ż-żmien diffiċli huwa temporanju ħa jgħaddi però l-purpose għadu hemmhekk. Ekku. Dejjem, dejjem. Jgħinek tibqa' taqdef u ma taqtax qalbek. Dejjem. Għax naħseb inhu iktar faċ ta' qalbek kultant u iktar faċ li tajt ma rnexxi li xħani qafaw. Ekku, però hemmhekk propju tinduna kemm kemm importanti kif jgħid il-Malti dak li tiżra' taħsad. Ġmet inti tagħmel il-ġid, met inti tagħmel tkun altruwist u tgħin lil ħaddieħor, Fil-mumenti ta' diffikultajiet, tkun sorpriż minn fejn tibda ġejja l-għajnuna. Jiġifieri, u dak huwa, din hija kieku jien x'inhi s-soċjetà ideali, kemm soċjetà in ġenerali, però anke fis-soċjetà fil-komunità tan-negozjanti, li għandna nkunu altruwisti, għandna nkunu hemmhekk biex ngħinu lil xulxin, nagħtu, nkunu qegħdin hemm biex nissaportjaw xulxin. U tkun sorpriż kemm hemm nies li jkollhom diffikultajiet u ma jkollhomx ma' min jaqsmu, ma jistgħu jaqsmuhom, jew jibżgħu jaqsmuhom il għaliex se jiġu ġġudikati. Il għaliex għandna tendenza li niġġudikaw aħna, li dik toħloq biża' għal dak il-persuna biex jiġi ħdejk u jgħidlek jiena għandi did-diffikultà, jiena għandi din l-isfida, jiena ma nafx ħa naqbad nagħmel. U inti kapaċi jkollok is-soluzzjoni mhux billi tissoliċita, mhux billi tgħidlu x'irid jagħmel, imma billi taqsam miegħu l-esperjenza tiegħek. Ħażina wkoll, imma turih inti minn dik l-esperjenza ħażina x'irnexxilek tagħmel. Jista' anke biex timmotiva u tinspira dak li jkun. Ukoll, ukoll.
Jien naħseb li li niġġudikaw hija parti naturali tal-bniedem. Jien naħseb li li jiena niltaqa' ma' xi ħadd ma nafux l-ewwel darba u qisu moħħi ħajqbad jiġġudikah, hija xi ħaġa normali, hija xi ħaġa naturali naħseb jiena tgħinha nissopravvivu. Għax inkella jekk l-oppost huwa nafda kulħadd, jekk nafda kulħadd ħa ikolli problema mod ieħor għax ħankun vulnerabbli ma naħsibx kulħadd jixtieq il-ġid, U jekk jien ħa nkun vulnerabbli ma' kulħadd, hemm ċans nagħmel ħsara jew ninfetaħ għall-ħsara li jista' jagħmilli xi ħadd. Inti ma tiġġudika 'l ħadd jew tgħallimt x'għandek tiġġudika fil-persuna u kif għandek tiġġudika? L-ewwel qed li inti tosserva ħafna. Fil-verità la waħda u lanqas l-oħra. Jiena nħobb nuża ħafna s-silenzju li huwa b'saħħtu iżjed mill-kliem kultant. Jiġifieri fejn inti għandek persuna li ġie ħdejk U sempliċiment inti billi qed tisimgħu, billi qiegħed ħdejh inti u tisimgħu u tempatizza, billi żżomm għajnejk ġo għajnejh u inti qed tagħtih l-attenzjoni kollha vera, imma vera, mhux mhux just biex tgħid qed tagħmilha, dik minnha nnifis hija saħħa. U kultant hija risposta. Jiġifieri jiena nħobb naqra ħafna. U ħafna mid-drabi insib ħafna mir-risposti tal-diffikultajiet li jkolli fil-qari. Jiġifieri jiġu l-ħsibijiet waħedhom kultant. Jiġifieri li tisma' mingħajr ma tiġġudika jew li tisma' mingħajr ma titkellem kultant hija hija saħħa. Hija saħħa. Mingħajr ma tiġġudika u mingħajr ma titkellem għax naħseb jiena Mela. waqt li waqt li ma tridx titkellem qed tiġġudika. Le, jiena meta meta m'iniex qed nitkellem, meta persuna qed nisimgħu, tajjeb, jiena m'iniex qed niġġudikah. Jiena qed nisimgħu u qed intih iċ-ċans jesprimi d-dwejjaq, ir-rabja, iċ-ċirkostanza li jkollu. U waqt li qed jgħidha hu, ħafna mid-drabi dan hemm eżerċizzju inti tgħallimni fihom Matthew dawn, però llum hemm eżerċizzji li nagħmlu u jiena dawn nagħmlu ħafna minnhom, jiġifieri nieħu pjaċir nagħmel ħafna minnhom fejn inti billi titkellem biss u tgħid dak li inti qed tħoss imma qed tgħidha fil-vera sens tal-kelma, mhux taħsibha, tgħidha, u għandek xi ħadd qed jisimgħek, inti ħafna mid-drabi diġà tibda tifhem aħjar x'inhi l-problema. U eħe, jekk m'għandix opinjoni x'naqsam miegħu jew ħsieb x'naqsam miegħu ma ngħidlu xejn. Però le, Naħseb illi dak huwa virtù forsi jew saħħa tiegħi illi le, jiena ma tantx jiena persuna, ma nieħux pjaċir niġġudikah. U jekk nisma' xi ħadd jiġġudika lil xi ħadd, nistaqsi għaliex. Interessanti ħafna għax naħseb jiena li tgħinek ukoll Issir taf iktar dak li jkun u anke dak li jkun jinfetaħ iktar miegħek. Iħossu komdu. Eżatt. Iħossu komdu.
Il għaliex kif semmejt inti l-ewwel, l-ikbar diffikultà hija li bniedem iħossu komdu li jista' jesprimi ruħu mingħajr ma jiġi ġġudikat. Dik hija importanti ħafna. Jiġifieri once li inti bniedem qed tiġġudikah, jiena naħseb illi inti qed tagħlaq il-konverżazzjoni u m'intix qed ittih iċ-ċans issa din tista' tiġri mhux biss fil-ħajja, jistgħu jiġru anke fuq ix-xogħol taf fejn bniedem jiġi ħdejk u jkun irid jesprimi ruħu b'ċertu affarijiet jew jaqsam miegħek ċertu diffikultajiet. Jiġifieri jiena ħafna mid-drabi ndawwarha f'mistoqsija nerġa'. Jiġifieri jgħidli l-affarijiet li għandu jgħidli mbagħad nerġa' nsaqsih, imma inti kieku x'tagħmel? U da jibqa' jħares lejja jgħidli jien għadni kif irrakuntajtlek x'inhi d-diffikultà tiegħi kif ħa ngħidlek jien x'ħa nagħmel. Imma he will be surprised kemm joħorġu b'ideatu mbagħad. Għax meta int qed tesprimi dak li qed tħoss, bla ma titkellem qed torganizza ħaġa moħħok biex tgħidu. Proset.
Allura l-fatt li organizzajt iġu moħħok, mbagħad għalik innifsek ġiet iktar ċara. Ekku, ekku. U waqt li qed torganizzah, mbagħad hemm ċans li nstess ħasib is-soluzzjoni. Ekku. Mm. Dik hija emotion awareness kbira ħafna. Hija emotion intelligence, u li inti tkun aware tal-emozzjonijiet tiegħek kif tista' tużhom biex tifhem iktar jekk innifsek u nista' madwarek. Ifimni ħankun qed ngħid kollox inkun imlebleb biex ngħid xi ħaġa ta' imma nżomm lil nifsi lura għax nemmen illi ħankun iżjed iżjed ta' ġid mm. billi nisma' u forsi tkompli miegħu billi tgħidlu eh, u x'iktar jew jew mm. m'għadix kif imma kif ġast tikklarifika taf kif mm. tgħinu jifhem aħjar. X'tallimt minn negozju li jenek fil-ħajja tiegħek personali?
Naqra roller coaster, jiġifieri kien hemm in-negozju, kien hemm mumenti f'ħajti fejn kien kien eċċentwa kien jeċċentwa li ħafna pereżempju r-rabja. Però qatt id-dar, jiġifieri jiena dejjem kelli l-ħila, hija again hija xi ħaġa naħseb li li li trid tipprattika għaliha illi x-xogħol jieqaf ix-xogħol. Ix-xogħol ma jmurx id-dar. Jiġifieri jkolli diffikultajiet u l-mara tinduna pereżempju għax ma nitkellimx jew inkun quddiem it-television xi kwart jew xi nofs siegħa però anqas inkun xegħeltu għax inkun qed inħares lejn television iswed, inkun qed naħseb. Naħseb illi n-negozju rridu ma rridux jew ix-xogħol ħa npoġġu hekk iktar milli n-negozju inġenerali xi forma jew oħra u l-kollegi ta' fuq ix-xogħol u l-klijenti u n-nies in ġenerali xi forma jew oħra jimpattawna. Issa kemm aħna lesti illi dak l-impatt inħalluh jeffettwana? Jiġifieri ħafna mid-drabi meta kont ħafna iżgħar kont inkun iżjed reattiv, ġi kont nirreaġixxi. Fhimt? Ma nħallilekx lixxa. U mbagħad biż-żmien tibda tirrealizza tgħid, ismagħni jiena sabbatt il-korteżon tiegħi. Qed inħossni bla saħħa, idejja nibda nħosshom tqal. Ngħid jien ħadt kedda għal fieħ għadta dil-kedda. Xi ggwadanjajt minnha? So illum naħseb qabel. Jiġifieri jekk hemm bżonn jien nidħol f'sitwazzjoni ta' argument, X'inhu l-benefiċċju aħħari tagħha? X'se nieħdu midalja? X'se nieħdu? X'se nirbħu? Argument? Titkellem fuq l-emotion regulation u li inti tħoss l-emozzjoni però kapaċi tirregolaha. Tirregolaha. Issa ħafna drabi dik nitgħallmuha jew minn kif trabbejna jew inkella mill-esperjenza tagħna stess. Ekku, jiena naħseb illi illi maż-żmien irnexxieli nimpruvja. Nimpruvja, però naħseb illi illi huwa proċess. Huwa proċess. U għadni nitgħallem.
Kieku qed jismana xi ħadd li jixtieq jaqbeż milli jkun impjegat għal negozju, jew xi ħadd li qatt ma kellu negozju jixtieq jibda negozju, x'mistoqsijiet għandu jistaqsilu nnifsu dwaru nnifsu? Jien naħseb l-iktar mistoqsija importanti hija kemm inti lest tikkommetti. In-negozju hija rabta. Jiġifieri jispiċċa l-leaf, jispiċċa l-ħin liber u jispiċċa għandi aptit nagħmel hekk imma, jiġifieri dawn jispiċċaw. Jiġifieri inti jiddependi n-negozju li inti se tkun qed tagħmel, però n-negozju mhuwiex faċli. In-negozju jirrikjedi sagrifiċċji kbar, mhux fuq l-individwu biss imma anke fuq il-familja tiegħu. Jaf ikollok vantaġġ fejn inti ttejjeb is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek u jkollok ħajja iżjed komda, però fl-aħħar mill-aħħar min ħa jagħmel dik l-għażla ħa jagħmilha b'kuxjenza, bi ħsieb, bi pjan. U jista' jkun li forsi, naf, minnu xejn iltqajt ma' xi ħadd li kien jaħdem ġo kumpanija u dejjem kellu n-namra, il-passjoni tiegħu fuq il-kamera, fotografija, u llum qed jagħmlu bħalha xogħol. Jiġifieri llum qiegħed jolqot żewġ affarijiet il għaliex qed jieħu pjaċir jagħmel dak li jagħmel, però fl-istess ħin għandek commitment. Għax inti r-ritratti se toħodhom meta dak il-persuna jgħidlek ejja fis-sunset jew ejja fis-sunrise jew il-Ħadd. Jiġifieri dejjem hemm rabta, dejjem hemm commitment. Però jekk jekk inti ttiha valur għall-ħajja tiegħek u valur anke finanzjarju, wieħed jiżen imbagħad u jiddeċiedi biex hekk. Il-famuż ikigai hu li ssib dak li inti tajjeb fih, dak li tħobb tagħmel, Dak li għandu bżonn is-soċjetà ta' madwarek, vera, u jekk hija xi aktar L-erba' influss punti. minnha mbagħad Hekk huwa. tkun ilħaqt il-purpose tiegħek wara kollox, mhux vera? Hekk hu, hekk hu. U dik hija xi ħaġa li hemm min jirnexxilu jagħmilhom. Hemm min jirnexxilu jagħmilhom. Hemm hemm min ovvjament il-negozju jkun ehm rabtu, mgħażżla. Hemm fejn qisu jidħol f'dak id-dilemma ta' dwejjaq, ta' iġri neħles, iġri nsib lil xi ħadd li ntehhi n-negozju, nbigħlu n-negozju, illa għaliex ma jkunx jifilħu iżjed. Huwa stressful, jiġifieri mhuwiex faċli għax illum onoruż ħafna n-negozju, onoruż ħafna, ħafna, ħafna. Però fl-istess ħin imbagħad wieħed irid jiżen, nerġa' ngħid. Jiġifieri hija għażla tiegħek personali. Kultant għandi din it-teorija, ma nafx inti x'taħseb fuqha, li meta persuna qiegħda hemmhekk fejn kważi ħa nuża kelma iebsa, tobgħod in-negozju li ħloqt inti stess għax tħossok maqbud ġo fih. Kultant nemmen li jekk vera tirrifletti fuq hekk innifsek u tiġi f'punt fejn trid bilfors tirristruttura n-negozju, hemmhekk jista' jkun li tgħinek tagħmel deċiżjonijiet ħafna aħjar dwar l-istess negozju. Kultant meta hemm ħafna emozzjonijiet maqbudin man-negozju, Qisek ma tridx titilqu għax bnejtu inti jew inkella tħossok li kważi spiċċajt skjav tas-suċċess tiegħek stess. Jekk inti tirrifletti fuq dak l-emozzjonijiet tieħu pass lura u tgħid ismani, jiena da għajjieni, xebbgħani, mhux qed nieħu pjaċir fih iktar. Jista' jkun għax qabel kont tant intfajt fih dan-negozju li Dawartu miegħek u mingħajrek ma jaħdimx dan negozju, allura hemmhekk tispiċċa skjav tan-negozju tiegħek. Kultant meta tiġi maqbud hemmhekk li tieħu pass lura u tgħid isma' ħa nagħmel deċiżjonijiet li ħa npoġġi lil nifsi qabel in-negozju tiegħi. U hemmhekk in-negozju qed jaħdem għalik minflok inti spiċċajt skjav tan-negozju tiegħek. Ma nafx hux dejjem hekk il-każ jew inkella X'taħseb inti? Ara, mhux biss fin-negozju, anke fil-ħajja, nerġa' ngħid għax hemm ħafna similaritajiet. Jiena naħseb illi ħafna mid-drabi n-nies, ċertu ċertu nies, ċertu negozjanti fil-ħajja privata u anke fil-ħajja tax-xogħol jagħżlu li jkunu in denial. Jafu li hemm sitwazzjoni, ħafna mid-drabi jkunu jobogħduh ix-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu il għaliex ikun impattalhom jew saħħithom jew il-familja, jiġifieri jista' jkun hemm ħafna affarijiet oħra. Però naħseb illi wieħed li jkun kapaċi jirrikonoxxi x'inhi, voli diri, x'qed jiġri u għaliex qed jiġri, u mbagħad iħares 'il quddiem kif jista' jsolviha u jikkrea tempistika, jgħid jiena ħa nagħmilha din f'sena. Jiena f'sena jrid jirnexxieli nirranġa dis-sitwazzjoni. Jiġifieri otherwise tibqa' in aeternum, tibqa' tkaxkar fil-problemi u tkaxkar saqajk fil-problema u ma ssolviha qatt. Jiġifieri hija importanti li wieħed jekk ikollu diffikultajiet jitlob l-għajnuna, ma fiha xejn ħażin li wieħed ikollu parir professjonali forsi u jkun jista' jiċċara dawk id-diffikultajiet, però bla dubju ta' xejn li wieħed jirrikonoxxi hija importanti ħafna. Li rikonoxxi fejn għal-problema bat jara x'għamil fuqha. Importanti, yes.
Importanti. Għax kultant jisu jiena ninnota li n-nies meta jiġu skomdi jagħmlu xi ħaġa, kultant ikunu aware li mhumiex kuntenti meta ma tiġu skomdi naf li qed timpattalhom ir-relazzjoni, timpattalhom il-ħajja fiżika, is-saħħa fiżika tagħhom, is-saħħa mentali tagħhom. Qabel jafu li mhux ħelti għalihom li jaħdmu dak is-sigħat jew li emozzjonalment qed iħossuhom hekk kuljum minħabba n-negozju, minħabba relazzjoni, minħabba affarijiet differenti. Imma mbagħad qisu l-ħajja kultant tgħidlek le, tittamel deċiżjoni. Jiena jiena nħobb ngħid u ngħidha lil ħafna nies. Kulħadd irid il-bidla imma ħadd ma jrid jinbidel. U din hija realtà, hija realtà. Allura nippreferi nibqa' kif jien minkejja li jiena forsi Nibqa' nuħu paċenzja, u mhux ngħid hekk. Fhimt, nibqa' nagħmel sagrifiċċju wieħed wara l-ieħor. Jiġifieri jiena ltqajt, rajt negozjanti li huma fin-negozju illi dan qed jibqagħlu ħmistax-il elf fis-sena biex tifhimni hekk inti. Meta dehekk imur jaħdem ma' xi ħadd ħa jaqla' ħamsa u għoxrin jew tletin elf. Jiġifieri, però jista' jkun hemm l-ego wkoll, jew jista' jkun għax in-negozju kien tal-familja, dejjem ħdimna tajjeb u ħa nibqgħu naħdmu tajjeb. Anke dik inbidlet illum. Illum l-affarijiet tant tant qed jevolvu, jiġifieri nara naraw ftit ta' żmien ilu, jiġifieri mill-fotografija, mill-printed photos għal-lum kollox fuq il-mobile, kulħadd għandu mo, jien għandi xi tletin elf ritratt, jiġifieri jew ktieb. Jiġifieri llum kulħadd jaqra bil-teknoloġija, m'għadux jaqra l-ktieb proprja. Ġifieri hemm inbidlu ħafna affarijiet, hux vera? U nbidlu għall-aħjar jew għall-agħar? Ara, min ikun naqra naqra qadim bħali jarahom għall-agħar, jarahom għall-agħar. Però fil-verità meta inti dduq it-teknoloġija, li jiena nħobbha ħafna t-teknoloġija, nemmen illi hija għodda importanti ħafna għaż-żminijiet tal-lum, U fil-verità qas nistgħu ngħixu mingħajrha. Imma kultant, eħe, dak l-ispazju, dak il-kwiet, dak il-ktieb li inti tqalleb fih, dak terġa' inti isek tgħix dak il-mument li inti tkun għaddejt minnu fil-passat, hux vera?
Jekk taħseb nerġa' mor għall-istess mistoqsija, jekk min qed jaħseb biex jiftaħ negozju, hemm xi ħaġa oħra li taħseb li għandu jirrifletti fuqha jew jaħseb fuqha? Eh, li jekk jista' jkun in-negozju jara li ħa jkun sostenibbli, li jekk jista' jkun jagħmel xi ħaġa li timpatta l-ħajja tan-nies. li jagħmel xi ħaġa differenti, li ma jibżax jieħu riskju, ma jibżax ikun avventuruż fid-deċiżjonijiet tiegħu, però fl-istess ħin ikun artikolat meta jagħmel il-pjan tan-negozju, mhux just għax ta' ħdejja qed ibigħ l-affarijiet XYZ u jien hekk ħa nbigħ bħalu ħa nsir bħalu. Għax nerġa' ngħid, ħafna mid-drabi naraw ċertu nies u ngħidu lill-aħwa tiegħi, mela għandu dar sabiħ, għandu karozza sabiħa, Ma mhux neċċessarjament dak ġej minn negozju, jista' jkun ġej minn wirt. Mhux hekk?
U inti x'qed jiġri wara dak li qed tara ma tafx fil-back of house ma tafx x'hemm hu. Eżattament, eżattament. Kultant jiġri dak li jkun qed juri li hemm is-suċċess imma mbagħad x'hemm wara hekk.
Is-suċċess tal-image li qegħdin naraw kultant dak li jkun hemm iktar problemi finanzjarji milli wieħed lest li jaqsam. Illużjoni.
Eżatt.
Illużjoni.
Li naħseb li llum qiegħda xi ħaġa li jien nara li qed tiżdied, li l-idea ta' image li rridu nidhru li niswew iktar milli fil-verità niswew jew inkella li nistgħu jew ndaħlu affarijiet fil-ħajja iktar milli vera nifilħu, naħseb jiena hija xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi marda tal-lum ma nafx inti li inti qed li qaddim iktar minni. Meta tħares lura hix xi ħaġa ta' dejjem jew inkella xi ħaġa iktar tal-lum li l-image U narawha wkoll fin-negozju li kultant negozji ta' l-impressjoni li sejr tajjeb meta fil-verità forsi ma jkun sejr. Ifimni, qabel kien bniedem kulħadd naħseb kien jieħu pjaċir jaqla' kumpliment, mhux hekk? Jiġifieri qabel inti kemm għandek miss sabiħa jew x'biċċa xogħol tajba għamilt kulħadd jieħu pjaċir. Illum instant gratification u llum tippowstja u tibda tagħmel xi tliet sigħat tħares lejn il-mobile biex tara l-likes deħlin. Jiġifieri hija d-dinja kif qed tinbidel. Ma ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina, assolutament. Ovvjament iż-żgħażagħ illum, il-ġenerazzjonijiet il-ġodda huma mrobbija, twieldu, qed jgħixu fiha, jafuha. Minn il-ġenerazzjonijiet l-antiki nemmen li qed jinbidlu u qed jinbidlu ħafna aħjar fl-opinjoni tiegħi, il għaliex nibqa' ngħid it-teknoloġija importanti ħafna. U jekk it-teknoloġija tużaha tajjeb tista' tkun ta' għajnuna kbira. Jiġifieri mod, mod hijiex saħħa, hijiex intelliġenza. Issa llum tgħidli fejn sejrin. Fejn sejrin ma nafx. Fejn qegħdin naf, imma fejn sejrin ma nafx. Jiġifieri l-bambin biss jaf kemm se jinbidlu affarijiet. Mhux hekk?
L-ewwel semmejna lil dak in-negozjant li qed jobgħod ix-xogħol tiegħu, in-negozju tiegħu, li aħna fil-psikoloġija nsibuha ħafna drabi, mhux ovvjament mhux kull min iħossu hekk huwa burnout, imma jista' jkun burnout li inti tant ilek għaddej għal żmien twil tinvesti l-istess ammont ta' ħin u enerġija li wasal żmien li qed Tumbra dak li qed tagħmel, dak li qabel tant kienetik pjaċir illum iwasslek għal burnout. Inti kif tieħu ħsieb tiegħek innifsek biex ma tasalx għal burnout? Cycles, cycles. Fil-fatt jiena kien hemm żmien li għamilt ċertu xogħol għal snin twal u deċiżjoni kienet illi jiena nieqaf nagħmlu Jidħol xi attur, jibdilni u jiena nagħmel xi ħaġa oħra ġdida. Li lili reġgħet tatni l-enerġija, li reġgħet tatni l-passjoni, il-grinta li jiena nagħmel xi ħaġa ġdida. Jiena bħala persuna nieħu pjaċir nikkrea. Jiġifieri jiena m'iniex maratonista, jiena sprinter. Jiġifieri jiena xi ħaġa li tieħu ħafna żmien ma nieħux pjaċir nagħmilha. Però nagħmel oġġett u mbagħad I move on to the next. Jiġifieri jiena għalija dik hija s-sodisfazzjon illum, illum. Però għal żmien twil għamilt ħafna xogħol operattiv, jiġifieri fejn jiena kont nagħmel ħafna xogħol repetittiv, kuljum, kull ġurnata, Kien hemm bżonn li nagħmilha, ma kellix problema li nagħmilha għax jiena ridt nipprovdi għall-familja tiegħi u ridt nipprovdi biex nara li n-negozju nkompli nkabbru bil-mod il-mod. Maż-żmien ġew opportunitajiet li lili tawni ċ-ċans li jiena stajt nagħmel xi ħaġa li nieħu pjaċir nagħmilha. Però nerġa' ngħid, meta inti jkollok l-għaliex Diffiċli ħafna li inti tobogħdu x-xogħol, il-għaliex inti m'intix qed tagħmlu biss għalik, imma qed tagħmlu għal ħafna nies. Allura inti trid tkun kapaċi, u din hija importanti, illi fil-ħajja tan-negozju, biha jekk hijiex sena, ħames snin, għaxar snin, għoxrin sena, tletin sena, li inti you reinvent yourself. Jiġifieri inti dejjem trid tkun f'pożizzjoni li tisfida lilek innifsek biex tagħmel xi ħaġa aħjar, biex tagħmel xi ħaġa differenti. Fhimt? Il-mod li inti, kif inti tieqaf u tibqa' tagħmel l-istess affarijiet u ma jkollokx ambizzjoni, jien nemmen illi tibda titfi isek qed titfi l-magni bil-mod il-mod.
L-iktar mument li ħassejt li għamilt suċċess, l-iktar l-ikbar achievement li ħassejt f'ħajtek, x'kien? Ara, jiena, jien m'iniex bniedem illi nfaħħar lil innifsi, assolutament. Jiġifieri nħalli 'l ħaddieħor jiġġudika u jitkellem fuqi. Però naħseb il-mument li jien vera għalija kienet sodisfazzjoni kien sentejn ilu fejn kumpanija kbira lokali li jorganizzaw event kbira ġewwa Malta u jorganizzaw event kbira internazzjonali fid-dinja kollha kienu talbuni biex jiena mmur naqsam magħhom l-istorja tan-negozju tiegħi u jiena ma ridtx nagħmilha għaliex ma ridtx bħal speċi mmur noqgħod nitkellem minn jien x'għamilt u dik u l-oħra u Inserta kien hemm xi ħadd illi kien jafni u qalli, qalli, jiena li nafek naħseb illi bl-istorja tiegħek inti ħa tkun qed timpatta n-nies anke lil min qed jisma' anke lin-negozjant in ġenerali. U niftakar għedt mela ma ridtx nagħmilha u niftakar wara ftit ġranet naħseb fuq għedt jekk jien nista' nagħmel xi ħaġa ta' ġid minnha din nagħmilha. U Daisy tgħid li nagħmilha. Ftit kont naf il-preparamenti li jagħmlu ħafna negozjanti oħrajn Maltin għal din l-event. U jiena niftakar flaxija konna qegħdin naraw film hawn jiena u l-mara u vera kien interessanti u dal-film ara kif jiġru l-affarijiet kultant. Ġo moħħi tani x'nifhem mill-isma, be yourself, mur hemmhekk, kun inti, min inti, bl-iktar mod awtentiku, U u biżżejjed. So, dak li kont preparajt, kont ktibt u għamilt notamenti u kollox, ehm, ħadthom xorta miegħi filgħodu u kif wasalt niftakar għal din l-event, ehm, din hija l-event fejn fejn jiena rbaħt l-Entrepreneur of the Year. U mbagħad kont tlajt nikkompeti ehm, Monaco. Niftakar wasalt u dan il-persuna qalli għandek xi presentation inti li se ntell' hawnhekk għedtlu jien ma preperejtx presentations għedtlu jiena għamilt erba' noti fuq karta għedtlu però ħa ngħidlek laqqas se nużhom u niftakar qattajthom u rmejthom u dawqa ħares lejja qalli inti alright jiġifieri ġejna hawn presentation ħa jkollok judges u x'naf jien. Eh, u niftakar dħalt vera ħadd pjaċir nispjega li l-ħajja tiegħi u vera ħadd pjaċir hekk anke jien waqt li qed nirrakonta qed nieħu pjaċir niftakar il-memorji sbieħ u koroh ukoll. U ovvjament dak kien il-mument fejn jiena naħseb illi rrikonoxxieni. Għax aħna ħafna mid-drabi n-nies il-komunità tan-negozjanti ma tantx hemm nies li jirrikonoxxuna, sfortunatament. Huma huma ftit il-mumenti fejn inti tkun vera rikonoxxut bħala persuna li għamilt xi ħaġa ta' ġid, mhux biss għall-flus, taf kif? U x'inhi r-raġuni taħseb li Eh, naħseb naħseb illi sentiment kważi kontra negozjant. Mhux sentiment naħseb illi isu li inti qed taqla l-flus huwa biżejjed. Mhm. M'għandek bżonn thank yous, m'għandek bżonn prostijiet. Taf kif, m'hemmx għalfejn ngħidlek proset għax inti qed taqla' l-flus, qed tgħix ħajja tajba u dik hija biżżejjed. Fil-verità hemm ħafna ħafna sagrifiċċji warajha. U hemm ħafna involviment li n-nies ma jarawhx. Interessanti li mbagħad l-atleta li rebaħ il-midalja ma jidhrux li l-midalja biżżejjed hu. Hekk hu. Anzi nħarsu lejh u ngħidu min jaf kemm tenja, min jaf kemm iċċaħħad mill-ħelu, minn ikel li mhux healthy. X'inhi d-differenza allura bejn l-atleta u n-negozjant? Li n-negozjant min jaf kemm-il darba bagħat anke finanzjarjament, bata mentalment biex jasal fejn jasal, waqt li l-atleta wkoll bata. Ara, il-verità hija, ngħidu x'ngħidu, Is-soċjetà in ġenerali għandha bżonn lil xulxin. Għandha bżonn il-negozjant, għandha bżonn il-politikant, għandha bżonn in-nies li jaħdmu, għandha bżonn il kulħadd. Però kif semmejna l-ewwel inħobbu nagħmlu il kulħadd ġo kaxxa. Jiġifieri kieku ma jkunx hemm in-negozjant illi jkollu l-guts, ikollu lest li jieħu r-riskju biex jagħmel ċertu affarijiet kieku ma jinbnewx proprjetajiet, kieku ma hawnx grocers, kieku ma hawnx servizzi, kieku ma hawn xejn minn dan. Lanqas innovazzjoni.
U lanqas innovazzjoni.
Ġifieri immaġina biss. Ġifieri kemm hu importanti li aħna nivvalutaw lil kulħadd. Kulħadd għandu valur, mill-iċken wieħed sal-ikbar wieħed. U min ma jarajhiex dak il-valur qed jiżbalja. Jiġifieri jien nemmen illi kulħadd għandu x'joffri, kulħadd għandu x'joffri u kulħadd hu essenzjali. Jista' jkun li għax in-negozjanti ma tantx huma lesti li jitkellmu fuq l-istruggles tagħhom, iċ-challenges tagħhom waqt li l-atleta hu iktar komdu jagħmel intervista u jgħid li kellu injury jew inkella li bata biex wasal fejn wasal? Hija, hija, hija b'mod ta' kif forsi wieħed jaħseb li huwa jiddgħajjef. Jiġifieri jiena m'iniex wieħed minn dawk. Jiġifieri jiena wieħed minn dawk li nieħu pjaċir anzi naqsam id-djufijiet tiegħi. Jiġifieri nieħu pjaċir għax nista' nitgħallem. Però hawn min jibża' li jekk hu mhuwiex ħa juri d-djufija tiegħu se juri li huwa mhux b'saħħtu biżżejjed, li mhux il-każ. Sa ċertu punt nifhimha ftit għax jekk inti taf li n-negozju Mhux sejjer tajjeb, bħala klijent jew bħala konsumatur, jaf ma tafdax dik il-brand. Jekk inti taf li l-employer tiegħek jew in-negozju li jħaddmek mhux sejjer tajjeb, jaf tibda tfittex xogħol ieħor. Jaf li stress li jaqbdek jaffettwa l-performance tiegħek, li l-negozju l-aħħar li għandu bżonn meta sejjer ħażin in-negozju hu li l-impjegati qed jinkwetaw għall-paga tagħhom u allura ma baqgħux jaħdmu bl-istess grinta u bl-istess performance. Jista' jkun ukoll, però jista' jkun bil-kontra wkoll, fejn inti tesprimi ruħek billi tesprimi d-diffikultajiet li qed inħossu li aħna għandna bħala kumpanija f'settur, pereżempju, partikolari, u tappella għall-għajnuna, tappella li isma' għandna bżonn iżjed involviment, għandna bżonn nies iżjed li jgħinuna naħsbu, għandna bżonn tixxerja Id-djufijiet ma jfissirx, nerġa' ngħid, id-djufija mhijiex nuqqas ta' saħħa. Anzi, hija maturità fejn inti tesprimi ruħek b'mod apert. Hija saħħa, mhijiex djufija. Jiġifieri tġieli titkellem ma' xi ħadd u tibda titkellem u jibda jgħidlek kollox tajjeb, kollox ok, m'għandi xejn, m'għandi bżonn xejn, imma tħoss li m'hemmx element ta' awtentiċità. Tħoss li inti hemm xi ħaġa maqfula ma tistax tinfetaħ. Imma deep inside meta tħares lejh taf li hemm id-diffikultajiet. U mbagħad għandek persuna oħra li alright mhux se jitkellem ma' kulħadd imma f'ċrieki li huma fdati jkun ħossu komdu li jgħid isma' jien għandi diffikulta' f'ċertu affarijiet. X'għamiltu intom meta kellkom hekk għid? Jew tinduna inti isaqsu. l-mistoqsijiet. M'hemmx għalfejn inti tgħid jien għandi problema jew jien għandi djufija, tista' issaqsi biss. Aħna ġieli nkunu f'laqgħat, pereżempju, fejn jien naf għandek bord u hawn ċertu nies jużaw ċertu jargons, pereżempju, u ok, kollox ok, imma inħares lejn ta' ma' ġenbi ngħidlu inti fhimt x'qed jgħid, pereżempju, ESG jew fil. Le, mela allura kif qed? Kif, kif ma waqqaftux u tgħidlu isma', ħu paċenzja, spjega naqra x'ma nafx x'inhija jiena dik il-kelma jew dik it-terminoloġija. Ma fiha xejn ħażin. Ma fiha xejn ħażin. Hija l-umiltà u l-mod ta' kif inti tpoġġi l-mistoqsija tiegħek, hux vera? Richard Branson jitkellem fuq Meta kien qiegħed f'meeting ma' board u bdew jitkellmu fuq in-nett u l-gross, hu ma setax jifhem u saqsa l-accountant u mbagħad l-accountant beda jispjegalu bil-xibka li hija n-nett u l-gross.
Richard Branson, Ma fiha xejn ħażin. Li naħseb jien iktar ma niltaqa' ma' nies, iktar ma nitkellem ma' nies, iktar ninduna li l-umiltà li taċċetta li inti fallibbli u inti persuna li ħa tgħaddi minn perjodi diffiċli, iktar ħa jiftħek li tikber. In-nies li jaħsbu li jekk ħa taċċetta li għaddej minn żmien diffiċli, ħa in-nies ħa jikritikawk jew inkella inti ħa Tkun qed tammetti miegħek innifsek li mhux ħa jirnexxilek f'ħajtek. Hemmhekk naħseb li jiena li nies li ħa jbatu ħafna. Kultant tajjeb li tkun kritikat ta'. Għax inti ħafna mid-drabi ma tkunx taf x'qed jiġri sakemm ħaddieħor ma jgħidlekx. Jiġifieri jiġru dawn l-affarijiet fejn jiena ngħid jien minn għalija tajjeb kont qed nagħmel Imma mbagħad jiġi ħadd jgħidlek isma', taf kemm-il darba pereżempju ppuntajt subgħajk lejn dak il-persuna jew taf kemm-il darba inti għedt dik il-kelma lil dik il-persuna. Jiġifieri tajjeb li jikkritikak xi ħadd, ma jimpurtax, l-importanti li inti tkun matur biżżejjed li titgħallem minnha u mhux tiġġildilha. Importanti. Xi ħaġa li tixtieq għal għal negozju f'Malta, mhux tiegħek biss, x'inhi? Xi ħaġa li qed issemmi n-negozju bħalissa għaddej minn żmien diffiċli, xi ħaġa tixtieq inti bħala uman għal negozju ġo Malta? Jiena bniedem li vera nieħu pjaċir nara negozju li fih valur, li fih skop, li isir b'mod fair, li jkun hemm l-etika u l-korrettezza, jiġifieri hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna valuri li rridu nkunu ffokati u rridu nkunu ċari, imma hija personali d-deċiżjoni, jien ma nistax jien nimponiha fuq xi ħadd, hija l-għażla tiegħu. Jiena kull ma nista' ngħidlu jien x'għamilt u x'fejn wasalt. Jiġifieri dik hija importanti, imma fl-aħħar mill-aħħar nibqgħu nippruvaw, nibqgħu nippruvaw ngħinu u nkunu hemm barra nxerrdu l-eżempju, jien hekk ngħid. Imbagħad l-għażla hija tiegħu, ta' dak il-persuna.
Mark Bajada, grazzi ħafna, bħal dejjem nieħu piċir ħafna nitkellem miegħek u nisma' u nitgħallem minn għandek. Grazzi tal-ħin tiegħek. Thank you so much.